Хаалтыр булахпыт. Микрофоммут биирэрэ. Үтүө күнүнэн доҕотторбут бу эмискэччи диэн курдук аҕыйах конук иһигэр сүбэлэһэн бараммыт кинигэ клуба диэн книжный клуб диэн учулы ааттааччылар биир айымньыны ааҕан баран дьон ырытыһаллар бииргэ көрсөннөр Оны маннык састаабынан ырытаһабыт. Костя бар. Костя Тимофеев кини локкутун өнөргүһүн режиссера болар. ырытар айымныбыт локкутун өнөргүһүн диэн опсайынан хастаана айымни курдук болан тахыста Нина Дорофеева бар Күнней Лугинова Ирина Матвеева онна мен Сандара Кулаковская болан олоробут хаһан да манныкка мин бэм кыттыбатаҕым кинигини ааҕабын да ааҕабын да болар хаһан да маннык аһаҕастык ырыта иликпит ол иһин туох баарынан хайдах табылларынан устабыт бэйэбит анал операторбут иин суох мин телефоном турар иннэ биир биир микрофоннаахпыт ондукабытын уларса саһыдьаммыт устуһабыт баҕар ким эрэ сэргээрэй бэйэтигэр туһанаарай уонна сахалыы ааҕыы ааҕыыны көҕүлээн диэн сахалыы ааҕыы уонна сахалыы ааҕар киһи соҕотох буолбатын бииргэ ырытыстын айымньыны диэн санааттан Дьи Альда хаҥарарым Туох диэбитэй Лооккут Ньургуһун диэн икки хаама кычаабыта икки буолуон сөп дии Дьөгө Аныстыырап диэн бу уһуйааччы киһи тыһыынча тоҕус жүз отут сэттэ сыллаахха Мин итини көрбөппүн иһини көрөрбүн Тыһыынча тоҕус жүз отут сэттэ сыллаахха хоруйбут эбит Уруу туруктаттан бу ааспыка Костя эппитэ премьера олордохпутуна бу дьон барыта остуоруйа дии саныыллар диэн олоххо маннык суох этэ диэн Дьиҥинэн олоххо буолбут түбэлтэ эбит бу дьиҥнээх дьон олоро садьыбыттар аһаа лооккуту ньургуһун диэн тыннаах дьон олоро садьыбыттар олорбуттар бу маннык түбэлтэ буолбут ол норуоттан норуоттан көлүөнэҕиттэн көлүөнэҕэ баран истэҕэ дии кэпсээн буолан үһүйээн буолан хаалбыт ону бу суруйан хаалларбыт Дьөгөөн Ыстырап ол кэнниттэн Тимофей Сметанин тыһыынча тоҕус сүүс төрт сыллаахха

Онно бу саҥа биллим. Ол ону бу мантан хайдах киинэ оҥорон таһаарбыттары дии санаабытым бастаан. Кылгас паҕайы кэпсээн. Онно туохтара били характердара чөйдүк арыллыбатах курдук чи. Тугу эрэ тиийбэт курдук. Киинэни көрө иликпин Киинэни көрө иликпин. Аха. Ону хайдах мана үчүгэй ба гына кэпсээбиттэр дии хадара санаабытым сөп. дьонноро даҕаны аҕыйах паалы бэһиэлэр дохайылырдыбатта дин үчүгэйдик били били баай уол туга характерын олохторуллубатаах онно инник пьеса бар эбитин хаҥа хадара өйдөөтүн билигин баратын мен буллаана отой осколаға біле ақпыт болайы маҥнай лоокутына нюргуһун школьный программаға бар этэ онон били маннык думаҕалатан һин билэр этим буллаа ди онтон бу киинэ туох буолбутун көрөммүн ой наһаа кэтэспитим өссө анонстаабыкка таратта ди аны көрөммүн ой наһаа кырдьык өссө аагыкка наада эбиттен наар ырыайыннык тоҕом киинэ да харбылаана алах аагыкпын наһаа баҕарабын тохтообот аха онтон булаана да киинэҕэ бараарыбын э онтон была туохтаабытым мин Костяҕа оҕолорбун ырытынарарым оҕом былаана алтыс класс үөрэнээччитэ онно кинилэри олох ырытыннарыхха наадабыт диэн онно Костяҕа суруйбутум мен оҕолорбун ырытыннарабын онно кинилэргэ клаһынан бараллар онтон биһиэхэ кэлэһит жаар диэн второй школа кэлэһиджутун ди ол кэнниттэн ол кэмҥэ онно бэйэм иккистээн иһиттим драманы Тимофей Сметанин киэнин, Эбээ Маайа киэнэ Ютубка наһаа үчүгэй маннык ааҕарон асастыы сыдьаммын диэбит курдук истиһиттим. Үчүгэй баайа, айанны да дьон истиэххэ хөп диэбит курдук. Оннук хайаан да били маннык ааҕар, аныгы кэмҥэ били ыараханньыбыт да олорон, бубулаан ааҕар. Оннук истибитим, онна бэҕэһээ ыла кино аһыртыбыт. аха олорбун ижже бэйэм кыраларбын ижже аха бастакы чөй баайы астынныбыт аҕай кэргеним эми хөбүлээти аҕай чөй баайы бит онна этэр били уусуран тыллааҕа хадара наха чөйбит дианатын кырдьык онну кэбит хадара били биһи кырдьык туха битти били хам хөбүлээбитим диэн ис санаабытын таптал тапталга билинии диэммит хадара кылгас пээди хадара таптыыбын эрэ диэбит курдук те мин аны эйин сөбүлүүбүн таптыыбын өссө тохтен тыллар баллын битте диэбит курдук да астынабын баҕа санаам көхсүбэр көөнүннэ туора диир аха аны хадара онун haa чикти хаддаҕара билин haa чудик билкэсэтэллэр дии аны билкасталлара оҕолор булла диин haa чуй вообще хадара астык паайы

син сюжета боростуой буолар батта таптаабыт төрөппүттэрэ утарылар кинилэри бай дьадаҥы онно бу дьадаҥы уола таптаабыт онно уола оннук улахан били маннык омуктар курдук били маннык туга хоох биһиэнэ булааны именно туга диэн минньигэһэ диэн тыла бу аҥардас бу уу уу туһунан кыыс көрүҥэ уол таҥнар таҥаһы көрүҥэ диэн именно бу тугугар тылын минньигэһигэр сытар а так на самом-то деле бу вообще бу саха хоруйааччыларыгар бу маннык ити ким да буоллун да знаете алампа да буоллун да ким да буоллун дим не устроев да буоллун вообще бу хоһуйунан тиэрдэллэр эбит дьиҥэр сюжеттарын аһа боростой кэлбит оҕо төрөөбүт маннык дьүһүннээх маннык дойдуга маннык алааска олорбут төрөппүттэрдээх онно бу таптаабыт кинита таптаабатах төрөппүттэрэ туохтар диэн аны улаана бу маннык киинэ оҥорон таһаарарга үрдээх биир ыарахан болар диэн холобура мин холобура бэйэм кэргэним бэйэтэ режиссер ол иһин куруук маннык диэн этэр саха айымньытын киинэ гынан таһаарар олус ыарахан диэн хайдах бу маннык дьону тардан тем более бу оҕолору тардан хайдах бу интриһинэй дик дьоҥҥо эргэҕэ тар, тар, тар маннык тохтиахха эби дьоҥҥо эргэҕэ маннык интриһинэй буоларын курдукунан көрдөрөөһүҥҥэ бу олус улахан биле хардыы курдук буолар эмиэ режиссерга диэби курдук үчүгэй артыыстары талаан үчүгэй сири уоту булаан диэби курдук тии ол иһин бу саха дьонугар наһаа үчүгэй бэлэхтиһэн бу маннык айымньылары дьоҥҥо бу аныгы үйэҕэ тиэрдээһини хадар бу бу костя киинэ оҥорон таһарбыккар эмиэ туох буллаҕа дии отун наһаа үчүгэй улахан бэлэх диэммин отон махтал дии бу курдук аhaa боростуой баҕайы тугу маннык хайдах гынан дьоҥҥо тиэрдии эмиэ улахан үлэттэн таххар диэммин холобура оннук тиһаныбын үтүө кэһэнин Константин Тимофеевтеммин манна бүгүн ынар букытыгар махтанабын бу лоокутун ньыргуһун буллаҕына курдук аймиларбы биһиэхэ сахаларга бу олох аҕыйаха таптал маны киинэ буолан сөптөөх айымньы олох аҕыйах хап хорохтор көрдөөбөтөҕүм мен буллаҕына бу оскуолаҕа сэттис класска дьаммын бу киинэ буолан наһаа үчүгэй эбит диэн мин маннык чувствуйдаабытым биһи спектакль спектакль туруорбуппут отрывогын туруорбуппут ээ туруорар артаххыт дии быһа тардыытын туруорбуппут сеп ити буллаҕына үрдээх маннык күстээх үсүталга үөрэнэ сылдьыбытым хэп марфа филатова хэп кини буллаҕына төҥүлүчээнэ диэн ансамблаах этэ ол онно буллаҕына Биһэн чаһыллаабыт оскуолаҕа. Эп, ону оҕолорго наар кылахтыырга билиһаха фольклорун үөрэтэрде. Ону бастаан кини туруорбутун мин алтыс бэһис кылааска дьамын күөх көппені көрбүтүм хэп. Аны Захар Никитины билэргэ болады. Колледж культуры директора билин. Кини буллаҕына Кини онньообута күөх көппөнө. Ну, Марфа Петровна спектакль туруорар эбит туйа мин наһаа соһуйбутум. Онтон кинигэ билбитим кини олох уруккаттан туруорар эбит эм. Онтон биһи класспытыгар кэлэн баран тоҕо эрэ Лоокутун Ньургуһуну туруорда. Хэп. Ону улахан биһи быһа тардыытын туруорбуппут. Хэп быһа тардыытын туруорбуппут онтон булаана бу олонно ис хоһоонун билбитим. Ону бу драматургията миа билэ ортотугар киһини соһотордаах ин киинэ боларга наһаа үчүгэй эбиттим санаабытым хэп. Ону тиһэн эттэххэ улаана туох сен бар. спортсменнарга э, творческай үлэһиттэргэ биир тохсун баар дии маннык кыраки конкуренция диэн куду ким бар спортсменнарга ордук туохтаха маннык күүстээхтик биллэр буллаҕа дии эн биир биир залга биле жарыктаналар кынан барын күрөхтэһиилер ин бир хандыктарары баһыйан тахахтаха аны улааны бу тоҕо лоокутун ньургуһуну бу хаха кинете баара отутча каһыл болла эп онно бу биһи кинебит булаана бастыкытын бу

Зоя Гавлильевнайын Бэйбэркээн оруолугар ини кудук ини кудук бириэмэтэ кэллэҕинэ инник майгынныыр артыыстар кэлэллэр диэн бэйэбэр итэҕэллээхпин итэҕэйэбин уонна илэ итэҕэйэ сатыыбын диэн кудук баҕалаах бириэмэтэ кэллэҕинэ иһэ ону улаана холобура итинник сүр баҕайы ааттар баалара бренд буолбут ааттар хахалыы аны уланнар хороҕор холобура атын биир грубуй пример хайым этэрим да өппөтүм да кудук Чучуна диэн бренд бар дии хахаларга. Ону улаана город уолаттар булаана Чучуна диэн кино устубуттар ха. Онна ньуччалыы кэпсэтэллэр кинилэригэр. Ха. Ол иһин була онна сюжета булаана ман комедия курдук оҥорбуттар да. Ити сопка эне сопкаата ханар ити сопкаға деймін мырааңа таққандар хамсаллар онно чучунаны саанан утан өлөрүллэрин деп курдук аны билин уже ол чучуна диэн кино таһараргар булааны бары ол киноны ханыктар

Вот. Онтон булаҕына бу ким маннык кэпсээннэр норуот аайы барытыгар баалла дьон марын кэпсээбитин курдук бу кимнээх казахтар киндер ха бу кызы карпеш уонна баян сулу диэн баян сулу диэн кыыһа эмиэ кинилэр лаукуттуннар сулу диэн кинилэргэ кыраһыабай диэн ди айсулу диэн аат бар ди ый курдук кыраһыабай диэн баян сулу диэн эбит кыһа кыһа кызы карпыш бу булаана балар қайтан сулан өлөллөр балар бүтэһигер онтон булаана норуот норуот айы бартыгар бар таптал өлбөт сүппэт күстээх таптал күстээх таптал туһун аха индиялар кені ки ааган битербет боло диегинде бата булаана бу ким

били репертуар көрдөһүнэ дьэ ну бу тыһыынча тоҕус жүз төрдүн биэс сыллаахха кими тимофей сафрон данилов директорга клуб э клуб театр директорыгар эппитсэ тимофей сметанин сүйдү курьер кинини ыҥыран кэпсэтэрин буоллар диэн директорга эппит онно тимофей сметанины ыҥырбыттар театрга онно кини вот буһурияларынан кини кэлбитэ сэһэргэспиппит ол бириэмэҕэ кини саха былыргы саха кэпсээннэрин кэпсээннэринэн үлүһүйэрэ үлүһүйэрин туһунан эппитэ диэбит Максимтанин уонна былыргы саха лоокут уонна ньургуһун туһунан уос номоҕо буолбут кэпсээни хайдах баарынан кэпсээн биэрбитэ диэбит онно илии тутуспуттар уонна уже икки ыйынан кини артыыстар иннилэригэр бу

бэйбээлэргэр тухаран иник чалхай буллаҕына кэпсии оннук буолбут үһү диэн кэпсиилэр дьэ быһыт руаҕата буллаҕына ити бүлүөңэрдүү ньурбаҕа ду мас иһиттэн биир кыыс хаyaабыт иһигэр биир кыыс оҕо эмээххин буолан хаалбытын антон эксерсон сыҥаран кэпсэппиттэрэ мас иһиттэн эмээххин ойон таххан киниэхэ киирбитин диэн в основном диэн иннителе бу бу турган бу ахыйах сыллаҕыта эти иник дьон наха соһуйдаҕына һэ наха соһуйдаҕына иник основноҕа буолан хаалар ханна да хоруллубат ханна да киирбэт гынан киһи киэҕэ оннук буолбут үһү диэннэр оло кэпсииллэр хап ону бу локунун ньургуһун основноҕа буолан биһиэхэ кэллэҕэ дии төһөлөөх элбэх интириһинэй основноҕа өссө тиийбэккэ хаалбыта буоллар дьаһанаат киһи маны сулустаах халааны көрөн туран иннихадара сүтэн хаалбыт уже маны хурлуокка да хаалбыт биһи билбэккэ хаалбыппыт онтой олох былыргылар наһан тиринидер бойду онно буллаҕын ити инникитигэр кине инникитигэр доктор ити көмүстери лаарылар ити ойун туран кэлерде итинник түбэлтэмие туохка баар эбит ити буллаҕына туох Манны ити уна ити о инник түбэлтэ баар һэр аны бай кыыһы көмпүттэрбитин ол бай кыыс тугун ылаарылар теттеророн таһарбыттара кыстар туран кэлбит сен эмиэ баар эбит аны буланна биһи итин инстаграмга бар этэ ити түбэл литургический сон

дьону эргэнэр ыталлар буол быраас сурахсажык ырытыта буолар мээнэ мээнэ диэн курдук тиэ ону оннук эрэ буолбакка үрдүк хоҕустук биһиги айымньыны эмэ ырытыахпытын сөп диэммит эмэ кыра холобур курдук оҥорон көрөбүт бэйэбитигэр даҕаны саҥа холонуу курдук буолар уонна локут ньургуһун диэҥэ мин булана бэйэм ира биир чааһынан аахпыт сеп кини түргэнник ааҕа дьоннор мин бааллар мин буону икки түүнү быһаахтым бытааннык ааҕабын

Иистэнэ олордоҕуна төрөппүттэрэ кэпсэтэллэр били бу кыыспытын кимиэхэ кэргэн биэрииһибит быһылаах туора били баай киһи сэрбэкэ уолугар мардьааһайга биэрииһибит быһылаах иннин истэр кыыс истэн баран доруобита мөлтүүр тута хэп сүрэҕэ хайаан киирэн барар тыына били кыраан хаалар истэрэн тохтоон хаалар уонна ол оннук буолбутун кыыс кимиэхэ да эппэт Ити бар, сахалыы, дьиҥ сахалыы, аны уолбут, һэ? Лоокуппутур булана, ийэтэ онаағата тэллер, эн сааскын туоллун, анар ба оҕолорбут унаҕастаахтар. Былыргы сахалыы тугунан сиэринэн көрдөххө хаастаах оҕос оҕолор диэххэ. Унаҕастырыар диэри ыл буолбатака хадьыбыттар. Дии былыр арича эрде 14-лэр 15-лэригэр 16-ларыгар ыал бололар дьи. Аа, ол курдук. Унаҕастырыар диэри

Аны былыгы кыс баран хаалбытыгар кыс өлөн хаалар дии өлөн хаалбытын локукка эппиттэрин кэннитэ уолбут эмиэ хаҥарбат эмиэ баран хаалар дии куду хаҥата хуох тиен били хаан кирен барар диэн а арба айымнига туох тиен барсы туох жөге аныстырып суруютугар сирге көмөллөр кыһы буорга кистииллер чычаас кыра каһаллар уонна онно кистээн кэбиһэллэр буурунан коробка уган бараннар онто холобура э, тимофей сметанин кэнигэр араҥастыыллар ону костя холобура ди икки араас вариант көрөн баран холобура араҥастааһыны талбыт эбит тимофей семрани кеннен былади ону самый сөп тиhandыбын тоҕо диэтахха аныгы дьон билигин араҥастыыр диэни билбэттэр онногор били араҥас диэн кини били оранжевай диэн этэллэр араҕас диэн била араҕас олох атын тыл ону били араҥас өҥнөөх дииллэр араҥас диэн буолана били киһини көмөн баран маннык били маска уган баранар халгыҥа турараллар хатараллар былар диэн ааттылар буоле ол оннук кистээһин били көрүҥэ болла ону былыргы оннук баарын бу аныгы оҕолорго биһиэхэ биһи көлүөнэҕэ дьоҥҥо көрдөрбүккэр наачу махтал диэхпин баҕарабын ону бэйэтэ туохтаах ата дии историялаах ата бутта дии Ити араҥас араҥастарын оҥорбуттар үһү оны Костя кэпсээтин онто үтээ бу түһү араҥастара кимин уоран он бу түһү атын киносъемкаҕа туттаарылар атын биһиги коллегаларбыт ээ алҕас кылбыттара мин олох вообще ай сэ сэ

киһи хайыра киһи куһаҕантан күлэр диэбит курдук туох диэ саха киниэтэ оччо хайда турар диэн биир манна уста тураллар араҥас тылы хайыллар онтон биир биир өттүгэ кэлэннэр били балык хатырык тылы быдьаһаллар инньэ оччо элбэх саха киниэтэ оһулла турар диэн бэйэ бэйэлэриттэн быдьасыһыахтарыгар күрэх бэһиэхтэригэр диэн наһаа киһи үөрэр интэн онно мин сөхпүтүм костя тохтон эппитэ Били киинэ сүрэхтэниитигэр бу киинэни биһиги булана сахаларга анаан уһуллубут диэн. Тохтарга бу анаан фестивальга анаан усталлар, күрэхтэһиигэ кыайдын, бири сыллын, омуктарга прокатка таһаардыннар диэн эмиэ үчүгэй сыаллар соруктар. Ол эрээри аҥардас саха дьонугар бу үйэтитэн хаалларыахха диэн устубут киинэ аҕыйах буолуо дии саныыбын. Били ол иһин булана хадара хайыбын онус наһаа сөхпүтүм. Оннук диэн вот ити айымньыга кино баран халыахха сөп ол ол бар айымньы туран хайра ол саамай кыһыйбытым диэн ити айымньыга оҕолор дьоннорун кытта кэпсэппэттэриттэн дьи онно бэйэлэрин санааларын олох кыайан эппэттэриттэн ол иһин мэхэнабар ити оттон бээн санааҕын кыайан таһарбатахына эн ыырдьаҕын дьыкыдьыктыыбатта дьи билигин баар дьэ психоматика индир ол оннук буолбут быһылаах ити ханаатын күстээх ханаатын кыайан таһарбакка этигэр оҕустардаҕа дьи

Уонна этэ-сиинэ тымныйар буолуохтаах. диэтэххэ, ол эрээри күүскэ көһүйбэт баар, кыратык көһүйбүтэ буолуо, кыратык көһүйбүтэ буолуо. Тымнаахтык иһигин аталара өлөттөҕө көһүйэр. Тымнаахтык иһигин. Ороҥҥа дьону массарсыллыбыт. Ата ону курдук ол иһин тахсан баран түһэн баран араҥаһыттан түһэн баран кыһан хаампат дии сылла баһатыыр сылла хатыыр бара хатыыр кыһан барбат тоҥор хайыыр диэн бил көһүйэ аллаҕа хас бириэмэни хамсаабакка хат оноҕор өр баа хамсаабакка туйдахха киһи хайыыр дии

атын киһи сэрес таххар диэбит курдук холобура аны хайытын кэпсээбитим бутта дии аны эн миэхэ бэлэхтээбитин эти диэйэҕин индия курдук ник былааччытыгын бэлэхтээбитим бутта миэхэ анна индия курдук урут бу кинини устан бараҥын тахсыттын кэннэ туох аналаахын билимэн облегчение кутук бар дуу объективно били дьон-сэргэ көрөрүттэн киһи үөрэр ше онно булаана токка ааска кинотеатртаагар били токка олорбуту онно ровно сеанс биппитан дьонор тахыбыттара ону манык агаастах подругалар кэлбиттэр этэ ону наһаа сүйдү кырыталлар эмиэ оруобуна эти тугун оҕонньор киирэн баран кэпсээбити эти мин урут эмиэ инник буолбутун көрбүтүм диэн кэпсээбитэ ону киинэҕэ кэлэрбэтэхтэр диин диэн аны дьон наһаа билэллэри битти санаабытым мин телефонгар маннык олорор булаан дии аны манна аттыгар аттыгар тураннар кэпсэтэллэр интэриэһинэй баҕай ону ити тимофей сметанин хоруйуутугар ити оҕонньор киирэрэ хуохат ди спектаклигэр хуохар

Наһан өр кэпсиир дьоно тоҕо тоҕо итинник кэпсээбитэ буолуо дин эме мин олох мен дебет куртулар диэбитим аһаарын өтүргэннэ куртула туора элбэхпэ олоҕум мартын кэпсиир хайыыр дин тоқ солтулааҕа болой аны ити бэйте тохче бэйте психолог оҕонньор эбит билиҥи аныгы тылынан эттэххинэ психолог һэ этэрди билин илэ саккырхан киирэн кэллэхпинэ дьоҥҥу сүрэхтэрэ хайдыаҕа диир эп ол иһин эһэ олорун диир онна хайыыр ити киирэн бэйте ыраахтын ити хагалаан хайыыр Оны те өсөп өсөп ким э онно булгана кини жога аны сырып кенегер кини булгана биле элбэх ото тух от от ин булан эмти сылы бу хем тәбит эбит кыы кыы ол кыыс дьонун кытта кэпсэппэт оҕонньор эрэ кытта кэпсэтэрдин баарыты дин ол аата кыддык ону Туох бу суолталаах оҕонньоруй диэн таһана кирбите. Кыдык кини онна туох тинди. Диэбэр тон өлө баран эһэбин дирбате дойдубар. Онна кини олоҕо олоҕу мырахан баҕа этэ араас ырғатар аха көрбүтүм диэн онна ати дьонноргар хаста да кэпсээбитэ батта мин олохпун кэпсээбитим э онаны ааспытым оны ааспытым диэн үчөбати кэпсиир ол аата кини тоҕо эрэ кыдык психолог курдук эбити

мудрец курдук да курдук хото ити оҕонньор хуоҕа буоллар ханабар кырдьык баара булу ити оҕонньор хуоҕа буоллар кыспытын ким да быһаабат булу ол уолбут куотан хаалан оту таһаарда оны куотан хаалар онтон ити кыыһы оҕонньор кэлэн иһэн көрөн хаyaатаҕа диэн быһаатаҕа диэн итинник кытан кырдьык тоҥон өлөн хааларын халгы ол ата баар буллаа диэн эмчит дуу ити кырдьык мудрец инник ыарахан олохтоох ааһан иһэн итинник интрига курдуктардаарылар ханаабарти оҕонньор баар оҥорбуттар тура суолталаах чыһаныбын тугара биле маннык дириҥ хуолталаах именно бу просто бу кыстаптаабыт өлбүт уна тиллибит диэн буолумаары бу Били өйдүү өй- өйдөтөр уолталаах, мм, били таптаһын, хайаан диэн кини куруук ха- хара маҥнайгыттан баар дии. Автор туга да? Мгм. Автор куолаһа. Болон А, сөп. Жириганскров Болон сөп. А, ну кэбит. Автор куолаһа булуон сөп. А, да. уонна били хайдара арый сыыһа олор олор дии ыаллар.

Ити инне көстөр дии. Холобура ол оҕонньорбут тиийэн кэлэр, били кыыһы булан баран өр баайа олоҕун бартын кэпсии олорор, кыыспыт тоҥо-тоҥоон тахтыа быыгар олорор диэн курдук сэ. Ону били сахалары көрдөрөр була. Тоҕо диэтэххэ били сахалар оччо туохтар диэн була. Били өлбүт өлөр бүтэр диэн була дии. Хадден аны туохтара ини гибкэ суох булу дуу, туох тиэхэни хадах хайыхыны. Механавар өлин өр баайа кэпсиир быһылаах. эмискэчи кэлэн кыска тыыннаах олорор диэн эппиттэрэ боллар холобура ылыныы хоҕотлар оннооҕор ол да үрдүнэн билиниэтэ хаһытыр ыһытыр бүттэ оны воскуйун да воскуйун диирди ол иһин хадда психологиялаахтар былыр туох этэ оттонник былыр урукку айымньылары да аахтаххына наһаа толлоллор Били анараа дойдуга барда. Үөр буолар, индиэнтэн куттаналлар. Абааһыта тылы тиллэр олорор диэбитэ. Аха, вот. Үөртэн наһаа куттаналар, наһаа тардыналлар. Ол иһин оннук били олох били кэпсэппэт вообще ылыныхтара хоҕа кыыһын. Ол иһин олонук кынара булоҕонньор. Аа, сеп-сеп-сеп. Оннук. Да? А, аны буланы туох тугу итаарыгынабын? Оҕонньор тематын. Мен Костяттан тугу итарын? Оҕонньор. Эки ойууннар.

Аха, дии. Мин ханаабар хайда эрэ били бастыкытыгар туга да дии били ойуун тугун хаябыта сэрбэкэ дии. Ол ойуун иччитин тилиннэрэн кэбиспит бу арыйан бэттэх аҕалан кэбиспит орто дойдуга. Онтуота ити һыддьан эрэн холобура ити дьайа һыддьар эбит сеп. Бу орто бу олохтоохторго ити дьон олоҕор диэбит курдук. Ону ити эдэр ойуун ити кэмҥэ хаҥа турбут ойуун диэн кэпсэппиттэр этии оҕолор хаҥа турбут ойуун кэлэн дьэ өрдөөр били ситэр эбит өрдөөр ситэр онтон бүтэһигэр чэ кини кыайар диэткиннэр оқуһуулара буолар дии оқуһууларын кыайбытыгар дьэ хадэрэ дьэ барыта быһаарылларбыт да хадэрэ үрүҥ аһаа сырдык а сырдык сырдык үрүҥ уолан сырдык ойуун кыайар диэн хадэрэ лоокуту манык көрсөн баран билек эмискэччи гынан баран кыайар курдук этэбэт да блин били таптал кыайар таптал күүһэ кыайар диэн аны мен тугу ити хамаранса көссөтөн ити локут ханна баары тоо көссүбэти били омок келбет курдук ти арас көрсүһүүлэр ырытыылар буолалар бу сүрэхтэнии буолар локут суох һәм ол иһин буолана локут кытчык былыргы киһи курдук дии хаамай ити бу оонньообут бу артыыстартан мен санаабар бастыгынан көрбүт киһи булу хаһан даҕаны көрбүт ам дии кинини атын оруолларга буолуон сөп ол иһин хаддар жакчы былыргы киһи уонна тыла өһө даҕаны этиитинин артыы бээтин төбөн дьиҥнээх былыргы киһи курдук уонна маны ханна да көстүбэтэҕэ таҥастаах били аныгы таҥастаах хаама сылдьарын көрбөтөҕүм ол иһин Динэ былыргы киһи курдук. Инстаграма импортата. Оннук тугу да уох була. Инстаграма им барда Инстаграма им бар хэр. Онно булаана тугун ким саха театрын артыыһа эми агикини бүтэрбит оҕо. Эти булаана. Инник улахан инник тылларын биле улсаттан кимере

лишь бы маннык выпалить тиэм курдук һэ ону тугун эмоциятын биэрээһин хара хонньооһунойын ону куохпон хаҕа Тарҕаттара көрсө режиссер. Ким биир үөрэхтээх диэн атын баҕаайы үөрэх. Онно кинилэргэ эппитинэсэ. Аны кини көрүөҕэ киинэҕэ, кини көрүөҕэ киинэҕэ индизи куттугун. Антон, а билэр дьоннорунан преподавателлэрин көрүөхтэрэ инде. Адаг ити артыыс аата кими?

артыыһы өбүлээтим инжирэ ханнык артыыһы лоокут ол белолюбскайы өбүлээбиттэр ол аата оҕолорго иһин туох эбит аха ити корейскайы өбүлүүрдэ оҕолор били көрөннөр э, астыммыттар Наша дибы артыстары талыыта Оттон айымньытыгар айымньыга төннөбүт айымньытыгар дие жөгө аны сырып кенигер локут ары сахыл били туохтаах сирэйдээх харахтаах диэн оо били сырдык сахалар бааллар дии сырдык баттахта кугас сыҥы баттахтаах маҥан соҕус сирэйдээх сырдык хаастаах айнаах арыы саһыл эбит ол иһин айымньыны көрөн киинэтин көрөн тэҥниигин тоҕо маннык гыммыттары иньэ курдук били киһи араастаан хайыр ол иһин буолана холобура мин бэйэм ойулаан көрүүбүнэн маны арыы онно улахан оҕус эбит кэти тоҕус уонна уанаҕастаах диэн арыычча былыргы сахаларга баҕар туох оҕус буолуо дии улахан маннык киһи курдук хадара бэйэм хайаабытым ойуулаан көрбүтүм хадара күстээх быччыҥнаах улахан улахан маннык туох курдук онно били улахан сонноох кэлэн кыыһы кэлэн били хаҥата хуох хайыр ди хостуур диир курдук наһаа туота а так наһаа шейдик хайаабытым били бүлүү бөлөх буолбут эҥэр буолбут түбэлтэ буоллаа ди оны хадара бүлүү бөлөх эҥэр олорор

Герасим Васильев һэп Саха театрыгар кини туруорбут туга көстө турар хаастык өлөнүтүн кини туруорбут испектаклэ һэ лаакутунан ньургуһун сеп аны Герасим Васильевка бараммын кэпсэппитим һэп аны улаана кэпсэппитим аны улаана сценарийин ситкалы булаппыти артыыстарга толороммут аны улаана бара деллер бара Марвелга онтон Супермен көтөн кэлэн барларын быыһыыр бүттэ оннук курдук буолуохтаах биһиги киһибит тоҕо наһаа маннык барытыттан тугу да хаҥарбатай тоҕо наһаа дииллэрэ ону тоҕо бары супермен оҥоро сатыыллара бары аха кино олох охсуһан барылан кырбаан кыайан адьатан кыһын быһахтаахын диэн курдук ити улаана кинилэр тугунан токуйуллар онтон драматургия диэн бар була дьэ драматургия сокуонунан эник туох герой маннык хайдан-хайдан хайаан охсуһан кыайыахтаах очоҕун зритель үөрөр диэн хат аны Герасим Васильевтыын баран кэпсэппитим анну Герасим эппитэ Лоокуут Манчаары буолбатах бу кэпсээн туга онно хатар онто кини киһим отум онно исэ кини туох чэбилэ жадаҥы киһи ото эти кэмнер хүддэх ыарахан кэмнер хап инна хүрэн тиэҥин полицияҕын сүбэккин миин кырбаатылар диэн

Атын онна итус таһыдьаммын хас биди киһи бэйэтин артыһыгар маннык эмиэ ыйдьар хэп, онно бэйэтин артыһын эмиэ хөбүлүүр диэн көрбүтүм. Аны кимэтэр Георгий Бессонов этэр туохтир. Эн мардьаһай үсөй баҕай киһи битэ бээтэ эмиэ үсөй баа тыллаах өстөөх тим кыыһа ойуулур быта.

отон веддера бит технабыт оннук ответственный батык сыһаннаһаллар вот Түптүға маннык ордохпутна тохтохтуохпут быһылах. Онон тух ди тух темата туох була аагы була ди. Бу маннык локутун нюргуһун диэн айымньыны ааган баран бииргэ чуйбааты кырытыахха сөп аҥардас локу траннергун буолбакка ханнык баҕарар айымньыны биир ханалаах дьоҥҥутун кытта түмсэн чэйдии чэйдии ырыттаххытына наһаа үчүгэй буолуон сөп эбит диэн уонна сахалыы ааҕыыны биһиги бу дьоҥҥо тарҕата дьоҥҥо көҕүлүү сатыыбыт комментарий тугу хоруйуҥ баҕаста онтон туох сиэхпин баҕарабын Тан биллэн турар дии глобализация баран иһэр, биһиги тылбыт мөлтөөн иһэр, бэйэбит кэпсэрбит даҕаны тон ырааһа дьэ мөлтөөн иһэр. Ол иһин биһиги норуот бэйэтин эппиэтинэһэ буоллаҕа дии. Мөлтөх тыллар, мөлтөх норуоттар сүтэн иһиэхтэрэ. Онтон биһиги кыһаллан бу билиҥҥи кэмҥэ күн аайы тугу эрэ үллэстэхпитинэ биһиги тылбыт даҕаны, норуотпут даҕаны Оттон сайдан бу дойдуга бу аан дойдуга баар буолуо диэн эрэнэбин. Су бири техпимарым тоҕо сахылы аагабыты диэҥҥэ сап саамай сүрүнэ диэн били туох бар ди наһаа элбэх киһимиэ тэрмин хахылы чүддү хаңарбаппын нучулы кыбытабын бааһынайдыыбын хайыыбын диэн ол ону суох оҥорорго саамай кистэлэҥэ хатар сахылыы аагыга сахылыы доргуччу аахтаххытына туох бар умнубут тылгытын билбэт саҥа тылларгытын барытын үөрэтиэххитин сөп өйдөөн кэлиэххитин сөп уонна били уу кылыгыраччы сүүрэрин курдук тохтообокко сахалыы уусураннан наһаа чөйдүк көҥүллүк ханнык баҕар санааны ханнык баҕар эйгэҕэ дизайн буоллун юриспруденция буоллун финансовай эйгэ буоллун медицина буоллун ханнык баҕар эйгэҕэ эһиги төрөөбүт тылгытынан көҥүллүк саҥарар кыахтаныаххыт онно барытыгар көмө абырал сахалыы ааҕыы болар онон наһаа үчүгү сахалыы ааҕы хайың бары аныгысыга эмиэ тугу ахпыт киһи этере онна оттон баҕарыга сюрприз боло эрэри били бу биһиги хамсаахыммытын ааҕар көрөге дин аттыбыт онна бу хамсаахыны биһиги бэйбит респитер болбакка кең мен хайдах таакии хоруйбута бу күннэргэ һэр биһи эме иһиэхэ кыттыһаппытын баҕарабыт диэн аны бу ааҕар күөрэгэйи киэң киэҥник тарҕатарга ыңырабыт онно билигин холбура анонс хуруйох ытыахпыт бу видеоныгар онно онно биһиги түмсүүбүтүгэр кэлэн кыттыһыаххытын сөп ырдыһар тэҥҥэ ырытыһыахпыт аха ааҕан баран эмиэ маннык книжный кулуппутун да салҕаан иһиэхпит онно аһаа киэҥэйгэ таһаарыахпытын баҕарабыт аһаа ой мин да вот эбини то түмүк түмүккэ диэб курдук да аhaa то бу саха литературнай тыл диэн бар диэт успа уонна бу миэ разговорнай тыл диэн да були хахалы литературнай тылга бу көмө буолаллар хин бир бу барат түтүнэн баратынан да холобура бу биһи литература хайдарыгар бу билиҥҥи оҕолор холобура кыдьык бублик кыдьык ааҕыы мөлтөхтиэн тэбиппитте ди ону бублик киинэ көмөтүнэн киинэ көмөтүнэн хас биирдии тылын барытын били тугун сүмэһинин хүтэрбэккэ тохтаабакка бу биһиги режиссердербыт тохтарынан көмөлөрүнэн бу маннык эмиэ айымньылары саханнык холобура маннык диэн ыйдыы диэххэ дуу ханнык айымньыны холобура киинэ гына көрөхтөрүн баалалара болой да дьоннор холобура манны бээлэрин баҕаларын эмиэ тиэхтэрин эмиэ буолаҕа ди ну курдук

Онон баран онно бюджеты хоту дойдуга баран устарга улахан элбэх бюджет наада, диэбитэ Сергей. Аны нюцалы, аны сценарий суруйбуттар, аны искусство кино диэн журналга бэчээттээбиттэр ол кино тугун. Аны кинете таққанынына хебағатыгар қараққатыгар ойулан көрөгүтін курдук эти чучуна чучуна уонна сулланяны буланагыктын сөп мен буланы киме акпытым

кинини ааҕыырын тэбис-тэҥэ дьүөрэлээн киһи олох бэйэтэ хайдар былаады ис ханаата да хайдар көрүүтэ билиитэ да хайдар барыта көстөн кэлэр мана араарабыт уонна монтажтаабакка инээбэккэ ютуб каннерга